Fofzéngten Dag vum Mount, Dir wësst wat dat heescht, et ass Zäit fir eng kleng Schoulstonn an der Pokémon-Geschicht. Pokémon TCG History on Tell Youtube Challenge begréiss ech zréck. Mir haten lescht Kéier den Jim Hears Boost opgemaach. Dee war jo och 132 Kaarten, 40 Mächter am Joer 2000 erauskommen. An haut, ech hat scho gespoilert, maache mer dann e flotten Booster hei op am Wäert vun 300 Euro, den Jim Challenge. Jim Challenge ass och eng Repetitioun am Sënn vun, mir haten Jim Hears, hu mer 4 Dir wäert gewidmet de 4 éischten Arenaleeter an mir hunn da elo den Gym Challenge hei, wou mer dann de Koga, d'Sabrina, de Blaine, op Englesch, an de Giovanni hei kréie mat dobäi hunn. A mir hunn haut hei ee Koga Booster fir iech aus dem Joer 2000. Mir sinn de 26 Oktober am Joer 2000, also insgesamt scho 25 Joer dee Booster hei um Bockel. Dee gëtt haut opgemaach an dësem Youtube Channel. Dir gesitt elo eng Kéier riets hanter eng Kéier d'Kaarten, also 300 Euro si mer hei bei enger Valeur déi ganz ok ass. Et ass och wierklech elo qualitéitméisseg méi wéi zefriddestellend. Fir 300 Euro kann ee sech dat mol eng Kéier erlaben. Et ass eeben, wéi sech, wéi der och hei op de Kaarte gesitt, esou schéin mat den Artworks. Trainere sinn dobäi, mir kennt jo vun Gin Together. Et ass e bëssen eng Anekdot, datt mer dëst Joer Gin Together fäerdeg gemaach hunn um Youtube-Channel a mir maachen och da elo hei déi ganz Gym-Serie fäerdeg, well et sinn leider Gottes just zwou. Serie deemols gewiecht, mir hunn eng Kéier Heroes an eng Kéier Challenge 4 a 4 opgespléckt, deemols haascht just Arena 8 Arenaleederen an voilà. Nodeems mer déi 120 Kaart mei gesinn hunn, weisen ech iech och eng Kéier nach déi 4 Artworks. Ee gesitt der hei, déi gesitt der eben eng Kéier hei op der rietser Säit. Muss ee wierklech soen, vill Explikatioune braucht et do net. Ech hunn natierlech erëm eng Partie Kaarten hei oppresentéiert, dräi Stéck, dir kennt mech do aus menger Kandheet, eng Kéier mei de Koga säin. D'Gwimmer, Gweimar, den Slimer hei op Däitsch, dee mer do eng Kéier hunn, gesier jo och hei d'Symbol ass ënnen. Dann hu mer eng Kéier den Sabrina säi schéinen Abra, ganz coolen Artwork do mat der Sonn, an och hei eng Kéier wou der da gesitt. An zu gudder Lescht, jo et ass bësse komesch, mee ech hunn eng Kéier de Lieutenant Surge säin Blitzer, säin Jolteon hei als Rare Kaart déi ech iech kann do presentéieren. A soss, dir hutt villäicht och gemierkt, et ass am Fong maachen se se 4, 4. Mee et huet awer an deenen zwee Sets jeeweils eng gewësse, jo, eng gewësse Iwwerteneeschneidung, datt dat Ganzt einfach iergendswéis da verschafft gëtt. Also d'Sënd mécht et net richteg, mee bon, mir mussen et huele wéi et kënnt. An déi hei Kaarte gi mer erëm elo zréck an de Beiner geschwënn. A géif ech soen, déi sidd dofir hei. Intro hunn ech jo alt alles gesot wat ze soen ass, et ass net all ze vill ze soen, et ass eng Aart Widderhuelung vu leschte Kéier, just ebe mat 4 anere Charakteren drop. Mir maachen elo dee schéine Koga Booster drop. Zwou, dräi Minutten Intro, véier mol kleng 5 Minutten Intro, ech mengen mer maachen dann eng Kéier méi séier, mat live hätte mer 10 Minutten haut an engem Pizza Kiss Day Projet. De Koga gëtt opgema. Ech blenden iech eng Kei de Card Market Seller an och eng Kéier grousse Merci dofir. Dat ganz ass aus Holland geschéckt ginn, ganz sorgfälteg, ganz präzis a ganz propper verschéckt ginn. Also et ass, ech ginn iech en Tipp, d'Hollänner si déi bescht Kaartverkeefer ab der Welt. Kréie mer eng Holo-Kaart? Kréie mer keng, mee gesinn do hei emol als éischt dem Blaine säi Growlite. Eng ganz schéi Kaart vu Ken, ass ee vu menge Favorite Pokémon nach vun deemools. Kleng Anekdot dozou, ech hat ëm als Kand e klenge Vulcano als Plüschdéier, mee deen hu mer herno Wann ee méi grouss gëtt, trennt ee sech vu Plüschdéieren an sammelt ee Pokémon-Kaarte virun. Sou ass et net méi, wann ee méi grouss gëtt. Dann dem Sabrina säin Drowzee, dee mer hei hunn, also dem Talmato, dee mer hei hunn. Ganz witzeg Pokémon och. Och do erëm e bësse sou de Sonneneffekt vum Sabrina. Dann hu mer dem dem Misty säi Magic Cup. Dat freet mech och wierklech. De gudde Karpador mam Liepaimer, Play Dead. Flip a coin, if heads doing your opponents next turn, prevent all effects and of attacks including damage done by mythic, also och scho witzeg dout spillen. Géif et hautzedags och wahrscheinlech nemmi ginn aus diverse Grënn. Dann hu mer hei de Misty säi Polyrack, an den Artwork gefällt mer richteg schéin hei op der Kopp missen am Fong dann wann een et esou mol richteg gesäit missen et theoretesch maachen. Ganz coolen Artwork, freet mech mega dat mer dat do gezunn hunn. Dann hu mer dem Giovanni säi Mashup, also och hien ass erëm mat dobäi. An deen Artwork gefält mer definitiv besser wéi am Base Set. Dat do ass einfach esou wéi an enger Lavahöhle an hien weist hei d'Fauscht, mir kënnen dat packen. Dann dem Koga säi Coffin ass och ganz schéin. Dann hu mer jo déi zwee hei bäineen, ech huelen eng Kéier dobäi, dann hu mer déi an der Sammlung komplett, den Smogon an den Slimer. Also och net grad déi hellsten Pokémon, mee déi kann awer roueg eng Kéier mat an de Bräi huelen. Dann, nächst Chance hei. Mir hunn eng Kéier de Koga, säi Golbat, ganz schéint Pokémon. An ech kucken eng Kéier hei, wann e sou geflu kënnt. Den Zent, äh, den, de ganze Fokus ass net gutt. Mee mir hunn et, ganz schéi Kaart. Dann maache mer virun hei mam Lieutenant Surge eng Eevee. Also den Erik ass och ganz frou, wann dat do gesäit. En Evoli, och eng Kéier fir Lieutenant Surge. Jo, mir hunn et och hei gesinn. Also et ass, Alles scripted, meng Dammen a meng Hären. Esou wär dat da gewiescht an der Entwécklung ass déi mat an och komplett. Déi 300 Euro hu sech fir mech definitiv gelount. Dann dem Sabrina säin Haunter, ganz schéinen Artwork do mam mam mam Mound, mam Sichelmond en plus. Méi schéi kanns dat ganzt net maachen an ech mengen mir misste elo scho bei d'Holo-Kaart kommen. Jo mir kommen da, respektiv jo bësse witzeg, jo esou ass dat eben, mir bleiwe beim Lieutenant Surge trei a mir hunn dann eng Kéier eng Duebel. Sou ass dat eben, wann ee Päck opmécht, et ass ëmmer risikohaft, eng duebel ze hunn oder net. An zu gudder Lescht eng Feierkaart. An dat ass eben eisen Big Hit aus dem ganze Set. Leider keng Holo, mee at least we tried. An dir wësst jo, et geet ëm Spaass. Mir hu hei erëm déi am Ganzen 11 Kaarte kucke, respektiv wa mer éierlech sinn, sinn et och just 10. Fir d'Anekdot, fir d'Flashbacks zesummen ze erliewen, ganz schéi. Fir mech ee Favorit ass natierlech dem Kano deen Song nach eraus huet, Magic Cup, däerf een net vergiessen, Mash-Up, deen eng Fauscht weist we can do it an dann hu mer hei och eben nach e bëssen Gëft Pokémon vum Koga. Am Fong alles ofgedeckt wat ee konnt ofdenken. Mir hunn de Blaine, mir hunn de Koga, mir hunn d'Sabrina, mir hunn de Giovanni hu mer allerdéngs, ah dach den Morten, de Mashop hunn ech scho bal erëm vergiess. Dat heescht mir hunn och eng Kéier alleguer hei d'Charaktere souzesoen drop. Dat war et da schonn fir dëse Video. Jo kuerz a knackeg hält een dat. Mee dir gesitt et ganz schéin. Déi ganz Geschicht hei fir dann eng Kéier ze presentéieren. Zwou Stécker, merci fir den Nokucken. Nächst de 15. Jo, da si mer schonn Dezember, esou séier. Kuerz viru Chrëschtdag maache mer dann eppes aneschtes op. Ech spoileren net ze vill, Dir gesitt d'nächst Kéier. D'Gym-Rei ass fäerdeg. Gitt erëm an den Gym Sport maachen. Maacht keng Kaarten op, dat ass vläicht e bësse méi bëlleg a vläicht och méi gesond fir Iech a fir Är Portmonni. Thumbs up, do ass de Fanger. Thumbs down, Winke winke. Bis d'nächst Kéier an Ciao.